Yn thema ni heno te yw dechreuadau newydd. Dechreuadau newydd, mae hwn yn beth newydd i ni fel cynulleidfa uh, darganfod. Um, ac i ni wedi bod yr wythnos diwetha yn dathlu y Pentecost yn do. Yr ysbryd glân yn rhoi dechreuad hollol newydd i'r eglwys, a byddwn ni'n uh, myfyrio ar hynny gyda Steffan uh, maes o law. Ond mae'n ffydd ni. Dyna beth yw e'n ei hanfod, ynddo fe? Dechrau newydd. Mae Iesu'n rhoi dechrau newydd ni ar fywyd yn madde ein gorffennol, yn presennol a dyfodol, ac yn rhoi dechrau newydd. Uh, gwrandewch ar yr uh, adnod yma o 2 Corinthiad. pan mae rhywun yn dod yn Gristion, mae wedi ei greu yn berson newydd, mae'r hen drefn wedi mynd, edrychwch, mae bywyd newydd wedi cymryd ei le. Gewch chi weddio wrth ni ddechrau ein cwrdd. Diolch Iesu am y bywyd newydd wyt ti'n gynnig i ni. Diolch ei fod yn fywyd cyffroes, yn fywyd llawn, yn fywyd fel mae i fod. Diolch bod e'n fywyd gyda ti yn y canol. Mae'r hen drefn wedi mynd, mae'r hen arferion, yn hen chwante wedi mynd. Ti wedi rhoi bywyd newydd, bywyd glân, gan fod ti wedi madde am ein pechodau ni. Diolch bod dyn ni ddyfodol o'n blaenau gyda ti, presennol gyda ti, a bod y ffyddlondeb di byth yn newid. Bydde gyda ni nawr uh, wrth i ni ddathlu'r cymun gyda'n gilydd, wrth ni ddathlu'r Pentecost ag ystyried uh, beth nath yr ysbryd glan ar y Pentecost cyntaf. A bydde gyda pob un ohono ni yn rhan o dy deulu di wrth i ni edrych ar ddechreuadau newydd. er mwyn denw di. Amen. Amen. Wel, ni'n mynd i ganu gyda'n gilydd, ond uh, mae'n mynd i fod bach o stecs fi'n credu os ni'n mynd i rhoi yn uh, microfon arno. Felly, y syniad yw, uh, wrth i'r emyn ddod lan nawr, gyda'r geiriau ar weilod y sgrin, llwch chi ganu yn eich cadre,

ond uh, yn fendith i rando ar Ben yn canu oleini'r byd. Nawr te, dwi am uh, wahodd dwy i arwen i mewn gweddi. Nawr, angharad uh, gynta a wedyn Bethan Perry. Diolch yn fawr i chi'ch dwy, os newch chi unmuto. Dad Fido. Diolch. Oce, okay, gawn ni weddio de. Ein tad nefol, i ni wedi clywed y geiriau rhyfeddol na yn yr emyn amdano ti. Dy fod ti'n ddyrchafedig, yn fendigedig, yn holl alluog. Ac i ni yma heno, a ni'n cael y fraint o alw'n hynna'n yn blant i ti. O diolch i ti o Dad bod yym bod hwn yn wir, bod yy bod ni yn cael yn galw yn blant i Dduw achos bod ni'n credu yn Iesu Grist. Yym diolch am yy dy gariad di, cariad wyt ti a rwyt ti'n dda, mae popeth amdanot ti yn dda, ac i ni'n cael dy alw di'n Abba Da. Diolch i ti, o Dad. Pan 'y ni'n edrych mewn i'n calonnau ni nawr, o Dad, 'y ni'n gweld cymaint o bethau i dy siomi di. Maen nhw'n siomi ni, so maen nhw'n dy siomi di'n ofnadw. Felly ni'n diolch i ti o waelod yn calon bod maddeuant ar gael i ni heno am a hwnna am byth trwy Iesu Grist. Diolch i ti am yym i gariad enfawr e yn mynd i'r groes droson ni. Diolch Iesu am dy amynedd anhygoel gyda ni. Um, a diolch bod ti'n cynnig dechrau newydd i ni bob dydd, bob bore neu bob pnawn a heno eto yn y cwrdd nawr i ti'n cynnig dechrau newydd a ti'n galw ni i mewn i berthynas mwy agos a mwy chlos gyda ti. Diolch i ti. Siarad â ni heno um, helpa ni i um, gymryd uh, air di fewn i'n calonau ni ac i glosio ato ti ac y byddi di wedyn yn closio ato ni. Diolch am dy holl roddon ac am dy, dy fyddeiant mawr yn Iesu Grist. Amen.
Arglwydd Dduw, ni'n pyrhau i ddod o dy flaen di. Ni'n diolch i ti, mae ti yw brenin y bydysawd. Ni'n diolch i ti bod ti ar dy orsedd yn rheoli, yn teirnasu, um, bod popeth yn dy ddwylo di, Arglwydd. Ni'n diolch i ti bod dim um, un blewyn ar yn gwell ni, ddod ti ddim yn gwybod amdanyn nhw, Arglwydd. Ni'n diolch i ti bod ti um, in control o bob peth a'r gwrdd, a bod ni'n gallu gorffwys yn y wybodaeth yna bod ti um, yn rheoli, yn arglwydd ni'n diolch i ti bod ti ddim jyst yn frenin sy'n rheoli, yn holl alluog ac yn bell i ffwrdd, ond ti yn dad nefol sydd yn yn caru ni fel plant i ti, arglwydd ni'n diolch i ti am ddanfon Iesu Gris i ddod i'r byd yma fel mae Angharad wedi gwddio'n barod, arglwydd i farw yn ein lle ni, fel bod ni'n gallu cael perthynas â ti, brenin y byd, ond hefyd tad um, ac arglwydd a ffrind a bugail da. Arglwydd, ni'n diolch i ti bod gyda ni berthynas real gyda ti a bod ni'n gallu dod o'r flaen di fel plant um, yn gofyn am unrhyw beth ac am bopeth, arglwydd y bod ti wrth dy fodd yn gwrando arno ni. Felly ni'n gofyn heno, arglwydd y bod ydy'n bendithion ni, arglwydd. Ni'n gofyn i ti siarad trwy Steffan, Defnyddiai eiriau fe i gyffwrdd yn calonnau ni arglwydd, i'n herio ni, i'n bendithio ni, i'n annog ni, um, i wneud beth bynnag sy'n angen i ni arno ni arglwydd i fod yn fwy tebyg i Iesu Grist arglwydd i wasanaethu fe yn fwy llawen, i'w garu fe fwy arglwydd ac i garu'n gilydd yn well. Arglwydd ni'n gofyn am y pobl sy'n methu bod gyda ni heno, um, arglwydd pobl sydd ar ben ei hun, pobl sydd methu defnyddio Zoom falle neu pobl sydd jyst um, ddim eisiau arglwydd. Ni'n gweddio bod wedi gyda nhw arglwydd a bod wedi yn cyffwrdd nhw heno hefyd. Pobl sy'n arfer ymuno gyda ni e, flwyddyn yn ôl yn darganfod a bod y dio ddew yn agos at nhw, um, yn eu cynnal nhw, yn eu sefyllfa arglwydd yn rhoi popeth maen nhw angen arglwydd a bod y dio yn agos iawn a treini heno a noddfa ac yn nerth iddyn nhw os gweld i fod yn dda. A ni'n gweddio mae'n cymuned ni arglwydd, ni'n gweddio am Rhydaman a'r ardal o gwmpas a'r roedd ni'n sylweddoli bod yna angen fawr, um, angen i bobl i ddod i nabod ti, felly ni'n gofyn ar roedd y byddai ni'n defnyddio ni um, i ddangos i bobl pa mor anhygol yw bod mewn perthynas â Iesu Grist, a'r roedd defnyddio ni um, i ddod â bobl ata ti ar roedd lle bynnag ydyn ni, pwy bynnag yw yn cymdogion ni, pwy bynnag yw'r bobl ni'n ymwneud â o ddydd i ddydd ar roedd, Helpa ni i ddangos Iesu Grist iddyn nhw, os gweld i fo'n dda, a defnyddio'r amser yma nawr dros Zoom um, i'n arfogi ni ac i annog ni i wneud hynny yn yr wythnos sydd i ddod, os gweld i fo'n dda. Diolch, Arglwydd, am allu gweld yn gilydd. Diolch am deulu'r ffydd. Um, helpa ni i fod yn fendith i eraill a bendithio ni, os gweld i fo'n dda, wrth ni gwrdd fel hyn. Amen.
Amen. Diolch yn fawr chi'ch dwy am ein harwen mewn gweddi. Nawr rydyn ni'n mynd i glywed emyn o leia, os nad i weld e a chanu gyda fe, uh, wrth ni baratoi i ddod uh, i gymryd a daslu yr cymyn gyda'n gilydd. Uh, felly rhyfedd ola, os ych chi am fyny hôl bara uh, gwyn neu sydd um, ar gyfer hynny. Ond uh, mae'n emyn enwog, sef gwahoddiad Arglwydd, dyma fi ar dy alwad di. Mae'r fersiwn chydig bach yn wahanol, yn fwy modern falle, um, ond mae'n emyn sy'n wir yn paratoi ni, ynddo fe, uh, wrth ni ddod ger bron i Esu i ystyried eto um, beth mae wedi'i wneud i ni. Felly dyma ni, uh, gwahoddiad.

uh, a mae'r llall, wel, fe ddigwyddodd uh, ddo. Y cof cynta yw gweld Archesgob Caergaint, Justin Welby, yn cynnal gwasanaeth arbennig nid yn rhwys genfawr uh, yr eglwys gadeiriol a dillad crand, ond yn ei gegin gatre. Rwy'n gwybod bod gyda fe clap o di hefyd. Ond roedd y darlun ohono yn y gegin yn un syml a chartrefol ac agos atoch chi. Ac rwy'n meddwl bod hynny yn gweddu i'r dim mewn gwirionedd, i'r hyn y ddyle cymyn gyda'n gilydd yng nghwmni'r Iesu fod. Fe ddigwyddodd yr ail ddigwyddiad ddo, lle roedd Glesni a fi yn dathlu pen blwydd ein degfed hwyr yn flwydd od. Mae'n heddiw dydd i ben blwydd e. Ond, ond roedden ni ym Mharc Bedwellty yn Rhydeger gyda Osian, ei frawd a'i chwaer a'i rieni, yn eistedd yn yr haul o gwmpas bwrdd pren yn cael pryd o fwyd hyfryd, yn dathlu a chofio fel teulu gyda'n gilydd. Soi'n credu oedd Osian yn gwybod beth oedd yn digwydd, ond yn joio ni beth bynnag. A heno nawr. Dyma gyfle i ni, fel dim ond ychydig o deulu enfawr Iesu Grist, y rhai sy'n dweud bod i farw fe yn dod â bywyd i ni, i ni'n cael dod at ein gilydd gyda dim ond sgrin yn ein rhannu ni, yn symlrwydd yn cartrefi, i ddathlu a chofio. A wi'n meddwl eto bod symlrwydd a naturioldeb yn cartrefu ni yn addas, achos pan oedd yr eglwys fore, y Cristnogion ifanc yn y ffydd hynny, yn cofio am farwolaeth Iesu, ie, gyda bara, gyda gwin, bydden nhw'n wneud hynny heb seremoni fawr, ac yn aml yn ei wneud e wrth bryd bwyd yng nghartrefi i gilydd. A fe gofiwn ni mai wrth bryd bwyd, wrth swper, y sefydlodd Iesu'r hyn i ni'n ei alw yn gymun heddi. Wel, beth i ni'n wneud? Wel, i ni'n atgoffa'n hunain o'r digwyddiad rhyfeddol a ddaeth â Iesu i'n deiar, cael ei eni i farw trosom ni i dalu swm ein dyled, ac yn y cofio hwnnw i ni'n diolch, fel i ni wedi gwneud yn barod yn yr Oedfa hon, am y corff a dorrwyd ac am y gwaed a lifodd. I ni'n gweud mewn gwirionedd nad oes unrhyw obaith i ni fel pechaduriaid, ond yng nghroes a marwolaeth Iesu trosom. Mae Paul wrth adleisio geiriau Iesu yn y swper olaf hwnnw cyn y groes, mae e'n dweud y geiriau cyfarwydd hyn wrth yr eglwys yng Nghorinth. Oherwydd, meddai fe, fe dderbyniais i oddi wrth yr Arglwydd yr hyn hefyd a draddodais i chwi, i'r Arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef, gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch, fe'i torrodd a dweud, Hwn yw fy nghorff, sydd er eich mwyn chwi, neu sydd yn cael ei dorri er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn er cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ol swper gan ddweud, Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i, gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, er cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr Arglwydd hyd nes y daw. I ni'n cofio, felly, yn diolch ac yn cyhoeddi gwerth rhyfeddol Calfaria, yn cyhoeddi i fywyd ef a dweud ein bod am brofi i faddeuant a byw er ei fwyn. Mewn eiliad dwi'n mynd i weddïo'n fyr ac yna fe gawn ni gyd fwyta a chyd yfed gyda'n gilydd, a mae 'na groeso mawr i unrhyw un sy'n dilyn Iesu i ymuno yn ein cymun. Ac felly, o Dad, i ni yn diolch i ti bod yr Iesu wedi eni er mwyn marw trosom ni. I ni'n diolch i ti am ei fywyd, ond yn arbennig heno, i ni'n diolch i ti am ei farwolaeth iawnol ar Galfaria. I ni'n gofyn am dy fendith di wrth i ni gofio a chyhoeddi hynny yn awr wrth i ni ymuno gyda'n gilydd. I ni'n cymryd Y bara, y bara roedd yr Iesu ei hun wedi dorri, ac yn cofio ei eiriau, Bwytewch o hwn, er cof amdana fi. Ac yna i ni'n meddwl am y gwaed yna a dywalltwyd ar Galfaria, y gwaed yna mae'r emyn boblogedd na'n sôn amdano, sy'n yn canu ni, sy'n yn gwneud ni'n wyn, sy'n yn golchi ni. Ac i ni eto yn cyd-yfed i gofio am y gwaed hwnnw. gyda'n gilydd, y fwn, bawb o hwn. O dad, o dad, diolch i ti. A helpa ni bob un, lle bynnag ydyn ni, i fyw dros Iesu a dangos gwerth i fywyd a'i farwolaeth e drosom ni i ddangos e i eraill, er y mwyn nhw, ac er mwyn gogoniant i Iesu Grist sy bellach yn fyw trosom ni. Amen.
Amen. Diolch yn fawr, Peter. Diolch am ein harwen ni, ac yn arbennig i, i rannu'r cymryd gyda'n gilydd er mewn ffordd uh, rhithiol gwahanol hyn o. Nawr, o'n i'n gweud bod uh, thema arbennig dyn ni, sef dechreuadau newydd. Ni'n ni fod yn uh, ystyried y Pentecost mewn munud uh, gyda Stefan Jones. Uh, ond dwi am gael sgwrs cyflym nawr gyda dau, wel, sydd wedi profi dechreuadau newydd mewn sawl ffordd. Um, un yn bell i ffwrdd, Marseille, Hefin Jones, sydd wedi well, cael dechrau newydd draw yn Ffrainc, ond hefyd yn nes at adre, uh, dwi am dynnu mewn uh, Meidrim Davies, sa'n lle wedi dy weld i Meidrim, uh, ar yn sgrin i lew ti de. Um, ag, uh, o, dyma fe fyny. Um, pen draw uh, lan yn Llanedi. Mae Adrian, ti'n clywed ni? Fi ti'n clywed ti, ond dal sownd. Fel fi'n cael y pictiwr yn ôl.
Paid â gofyn i fi yma pictiwr, mae'r emyned i fod... Dal sôn, dal sôn. Dwi'n mwynhau neud e, odi, na fi. Fi yn y tywyllwch yma. Yn yn gader fowl fer Jack yn ori. Wel ie, fi'n disgwyl stori dy ti heno. Wel, na fi'n orau.
Wel, ie, yeah, dechreuadau ne newydd i ni'n sôn am, a wedyn wrth gwrs ni gyd yn gwybod bod ti yn lun ar banc bwyd uh, sydd wedi tyfu yn aruthrol dyfe, dros y blynyddoedd diwetha. Ac o'n i'n meddwl, wel, mae'n lun ar rhoi dechrau newydd, cyfle newydd, hwb newydd i lot fawr o bobl Rhydaman. O'n i lawr y tu fyna dydd Gwener, a mae'r gwaith i chi'n neud uh, yn anhygoel. Rwy'n rhyw fath o um, grynodeb summing up bron a bod o ble chi arni gyda'r gwaith ar hyn o bryd. Wel, fel mae ddim uh, wyth mlynedd i fori ddechreuon i'r banc bwyd. Uh, Mae'n galed i gredu fel mae wedi tyfu yym am wna'n druenus yn ei hunan. T'mod, dechreuad bach o ddim bwyd 'da ni, o ddim yym lle 'da ni gadw fwyd amser geson ni fe, o ddim arian 'da ni, yy dechrau 'da sh- sheeten o bapur plaen. Yym ond dros y blynydde mae wedi cynyddu a mae'n drist i weud, ni 'di dod i'r sefyllfa nawr ble yym erbyn canol mis nesa byddwn ni 'di yy bwydo dros yy 15,000 o bobl. Yy os ti'n cofio, yn y dechrau oedd rhaid ni gael dou dynnell o fwyd, nag o'n i'n gwybod faint oedd dou dynnell, beth oedd e'n mynd i ddisgwyl fel, yym ble o'n i'n mynd i ddod i fe neu dim byd, ond erbyn nawr yym mae'r cymuned wedi cefnogi ni mor dda Yym, maen nhw wedi rhoi uh, bron cant a hanner o dynelli o fwyd i ni. A llai weitho ti wedi cario rhan fwyo fe, so sy'n eisiau lodi yn y gym ar noi i. Um, ond, ti'n mo, mae ma, ma, ma wedi gwneud doi beth. Mae'r ma, ma banc bwyd wedi tyfu, um, a fi wedi dod i nabod siw gymaint mwy o bobl a wedi cael y fraint o helpu nhw gyda'r gwirfoddolwyr arall, ond fi'n teimlo bod e 'di wneud lot i fi 'fyd, bo' fi 'di 'di tyfu fel unigolyn trwy fod yn gweithio yn y banc bwyd. Mm. Wel, ni'n edmygu ti'n fawr am y, am y gwaith i ti'n neud yn t'od, jyst diflino fyna a'r holl gwirfoddolwyr draw fyna. Cristnogaeth ar waith, yndyfe? Ti'n ti'n rhoi dy ffydd di Yn Iesu beth ni newydd ddathlu nawr drwy'r cymun, wyt ti'n neud e, wel ti'n neud e drwy'r wythnos uh, mewn ffordd um, aberthol, really. Uh, pa mor bwysig yw hwnna i ti o ran dy ffydd? Ti'n gwybod bod ti yn, yn dangos cariad Christ ti'n mewn ffordd mor ymarferol? Wel, fi'n cofio amser um, siarodd Jonathan Thomas um, o Tŷ Bown y Fod yna, dechrau um, uh, 8 mlynedd yn ôl yn y cwrdd cynta o 2013, a i weledigaeth am y flwyddyn i ddod, a wedodd e ddim moyn dechrau banc bwyd, O'n i 'di, o'dd ryw fath o syniad 'da fi beth o'dd beth o'dd banc bwyd, ond ma' rai' gweud yym o'dd e'n siarad a'n galon i y bore 'na, a o'n i'n gwbod o'dd raid i fi yym fod yn ran ono fe, ond nag o'n i moyn, nag o'n i'n meddwl o'n i moyn bod yn ran fowr ono fe, yy achos o'n i'n meddwl gymera fe drosto'n fywyd i. a clywyddo ti erbyn nawr mae wedi cymeryd rwystr o'm fywyd i, ond yn y ffordd bydden ni byth wedi meddwl, achos fel ti'n gweud, ffydd in action rili ife, t'mod? Yym ti'n cwrdd â shwd gymaint o bobl, ti'n cael y fraint o helpu nhw, yym ni'n cael cefnogaeth y cymuned i wneud 'na trwy'r bwyd, Ond 'na dechrau'r stori, ar ôl 'ny, ti'n disgwyl ar beth yw problemau nhw sy'n achosi nhw i ddod i ôl bwyd, a trial helpu yn y ffordd 'na, a trial bod yn ole a a yy halen iddyn nhw, i ddangos tamaid bach o gariad Iesu, a gobeithio gallan nhw ddilyn yn yr un ffordd Um, so mae'n fraint i fod um, yn gweithio yn y banc bwyd i wedi gwir, tho ti. Um, a fi'n gwybod bod fi'n 70 nawr, ond mae di, fi'n credu bod fi'n timlo'n yn fancach nawr na gwn i 10 mlynedd yn ôl. Waw.
Waw, mae'n hyfryd i glywed ti'n rhannu hynny ag yn, well, gymaint o annogaeth i ni, ac fel ni'n gweud, ni'n edmygu ti'n fawr am y gwaith ti'n neud, ac um, a'r gwaith y banc bwyd. Dwi am adle fyna, mae dyma'r tro allet ti llenwi'r oedfa fi'n credu, dyn ni yn siarad, dylen ni wneud na falle rhywbryd to. Ond ti'n sôn am fod yn oleini ac yn halen, wyt ti'n neud hwnna fan hyn yn, yn yn cymuned ni, wel dyna dy weledigaeth di hefyn, so lle dyn ni ti mewn fyna, draw yn Ffrainc, ti'n meddwl fel yr Eurovision, le ni'n mynd o un wlad i'r llall. uh, ond hefyd, diolch yn fawr i ti am, am ymuno, dyn ni wedi oh, croeso. Sôn am y, y dechreuadau newydd, a wedyn, ie, yeah, bod yn goleini a bod yn halen, dyna yw gweledigaeth um, meidrim. Um, a ti rili really wedi cael yr un weledigaeth i'r gymuned fyna yn Ffrainc yn dod. Ti wedi cael ar dy galon ers blynydde? Dw, dw, ie, yeah, wedi cael baich yma, wel, Muslemiad ers uh, coleg, fi credu, na ni, ers uh, 2000 fi credu, felly, ie, yeah, dros 20 mlynedd nawr. Um, fe wedi dechrau cwrfa Muslim, fyna'n y castell un uh, di Sadwn, fyna'n Aberystwyth. A na ni, oedd boi 'di dod lawr o, o, o Lunden, o dras Soma, o dras Somali, 'di dod draw i Aberystwyth i lladd hunan e. Felly ni wedi cwrdd fe fanna un bod di Sadwrn. A rannu am Cris gyda fe, fe'n rannu am Islam gyda fi, a ni wedi gofyn ôl i'r fflat wedyn, felly o fe wedi um, aros am rai rhai oriau wedyn di gatel, ni byth di gweld eto, ond um, wrth diw di hau hedyn um, am rannu'r efengyl gyda Muslemiad o'r amser ni. Felly ers ni, ie, mae'r baich na wedi tyfu a datblygu. A, ie, yeah, fi a'r teulu'n trio bod yn goleini Muslemiad fan hyn yn, yn Marseille, um, ble mae cymaint o, o, o, o fwslemiad. Ie. Yeah. Yeah.
Wel, o'n i gyda ti fyna, yn y coleg yn dyfer un pryd, a fel... Na ni. Rhaid dystio, mae'r ma weledigaeth mm. yna hefyd yn gryf ers day one, really. Dyfer, fel pan, pan ges ti bywyd newydd na, pan ges ti mm. i yeah. yn Iesu yn ystod dyddiau coleg, yn ystod dyddiau cyffroes iawn. Yeah. Um, prof, um, bach o syniad i ni nawr te, uh, siw mae'n mynd o ran y gwaith. Ti wedi cael cyfnod anodd gyda lockdown a a popeth arall. Ie. Shwd ma'r Ie. gwaith o efengylu a estyn allan yn mynd? Ie, wel, ie, fel ti wedi gweud, ie, gyd- gyda'r coronavirus hyn, um, mae ma 'di wneud pethau um, llawer fwy yn, a- yy, yn oddach. Ni newydd gorffen y trydydd cyfnod clo ni tua mis yn ôl. Um, felly yy ie, ma' 'di bod yn anodd iawn i i i gweld y cysylltiadau ni 'di wneud fel yym yy teulu y cwrdedd yym oedd 'di gadael Syria ar ôl cael eu ymosod, oedd teulu nhw, oedd ISIS wedi ymosod ar teulu nhw. O'n nhw 'di cerdded i yy dou dydd i Twrci i ffoi a nhw'n ffoduriaid fan'na. Wedyn oedd y llywodraeth Ffrenig 'di dod â nhw draw fan hyn tua dwy flynedd yn ôl, felly maen nhw'n teulu ni di um, ers dod yma, ni di bod yn datblygu cyfeillgarwch gyda, uh, ni di cael cyfle gweddio gyda nhw. Felly, um, ni di bod yn cadw mewn cyswllt nhw gyda WhatsApp oherwydd o'r coronavirus a'r cysylltiadau eraill. Uh, lot trwy WhatsApp, um, ond nawr bod pethau wedi dechrau agor lan, ni wedi gallu cwrdd lan wythnos diwetha gyda um, um, menyw o Morocco sy'n briod gyda Ffrancwr sydd wedi dod yn fwslim. Mae, mae mab e'n ffrindiau gyda Stefan. Um, felly, felly ie, yeah, mwna wedi bod yn gret. Ni yn y cyfnod o dechrau um, dod, i, dod i nabod hi a gŵr hi. Felly mae hwnna wedi bod yn dda. Um, a hefyd trwy gwaith, fi wedi gallu cwrfa uh, Muslemiad trwy y gwersi a hefyd um, Ffrancwyr um, di-gred sydd ddim gyda unrhyw cred. Um, a fi wedi bod yn cwrflan gyda rhai o nhw ar WhatsApp i ymarfer Ffraneg fi ac i nhw ymarfer Saesneg nhw gyda fi. Felly, um, fi credu high harder yw e uh, ar y foment, ond yn sicr gyda'r coronavirus ydy mae, mae di arafu pethau lawr, ti'n bod, ni methu cwrdd lan y pobl. Nawr bod mae pethau'n gwella fan hyn nawr, felly'n gobeithio gallu dechrau cwrdd lan y pobl eto, ti'n bod? Hmm. Ie. Yeah.
Gwych. Diolch yn fawr i ti am, am rannu ac ni'n dymuno bendith Dyw yn y ti a'r teulu um, ar dy waith di hefyd. A un cysylltiad rhwng ti a Meidrim hefyd, o'n i ddim yn sôn amdano, bod chi'ch dau yn dau hard Swans fans.
Ydyn, ydyn.
Teimlo'n eitha trist heddiw, siwr o fod. Do, do, ie, siomedig iawn, ie, ie. O'n i, di- o'n, o'n i'n meddwl bydde Brentford yn ennill, ti'n bod, maen nhw wedi gwario lot fwy o arian um, na ni, ond gobeithio blwyddyn nesaf efe. Wastad tymor nesaf, wastad tymor nesaf. Diolch yn fawr ti wedyn. Pleser, diolch i ti. Braf dy weld ti hefyd.
Yn i weddio gyda'n gilydd am y gwaith yn Ffrainc a fan hyn hefyd. Diolch ddiw bod ti yn rhoi baich ar ein calonau. Diolch ei bod e'n ddyletswydd ag yn fraint i hau'r hade ymhlith y pobl i ni yn ei gweld um, o ddydd i ddydd. A ni'n gweddio am hefyd nawr wrth i fe barhau â'r gwaith anodd yma'n Ffrainc i dorri tir caled. Ni'n gweddio bydde ti rili really yn paratoi'r tir yna uh, wrth i'r hadeb i mewn, a bydd yr ysbryd glân yn dod ac yn rhoi'r cynnydd, hmm. a bydde fe yn gweld y bywyd newydd yna, yn blaguro, yn tyfu, um, wrth i bobl ddod i'r nabod Iesu, a gwybod am y dechreuad newydd yna yn ei bywyd ei hunan. Ac eto gyda Meidrim a'r tîm draw fan hyn, uh, bydde ti eto uh, wrth i hochrau nhw, wrth nhw'n wneud y gwaith caled yna, um, bob di Gwener a drwy'r wythnos, Mae ni yn tristau i feddwl am yr holl bobl sydd angen jyst bwyd syml o wythnos i wythnos. Yn gweddio yn fwy na dim bydden nhw'n nabod dy gysur di a dy fywyd newydd di uh, uh, wrth i nhw ddod i adnabod y criw yma yn Rhydaman. Yn ni'n gweddio dy fendith di yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Amen. Diolch yn fawr i chi'ch dau. Nawr te, ni'n aros yn Rhydaman a Pen y Gros. Uh, nawr te, draw i Matthew Hughes, sy'n ni uh, roi'r darlleniad i ni heno, a wedyn bydd Stefan yn siarad. Felly, draw at y ti, Matthew. Diolch.

Safodd Pedr ynghyd â'r un ar ddeg, a chododd ei lais a'i hannerch. Chwi Iddewon, a thrigolion Jerusalem oll, bydded hyn yn hysbys i chwi, gwrandewch ar fy ngeiriau. Nid yw'r rhain wedi meddwi fel yr ydych chwi'n tybio, oherwydd dim ond naw o'r gloch y bore yw hi. Eithr dyma'r hyn a ddywedwyd drwy'r proffwyd Joel, A hyn a fydd yn y dyddiau olaf, medd Duw, tywalltaf o'm hysbryd ar bawb, a bydd eich meibion a'ch merched yn proffwydo, bydd eich gwŷr ifainc yn cael gweledigaethau, a'ch hynafgwyr yn gweld breuddwydion, hyd yn oed ar fy nghaethweision a'm caethforynion, yn y dyddiau hynny fe dywalltaf o'm hysbryd ac fe broffwydant. a rhof rhyfeddodau yn y nef uchod ac arwyddion ar y ddeiar isod, gwaed a thân a tharth mwg, troer yr haul yn dywyllwch a'r lleuaid yn waed. Cyn i dydd i ddydd mawr a disglair yr arglwydd ddod, a bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei hachub, Bobl Israel, clywch hyn, sôn yr wyf am Iesu o Nazareth, gŵr y mae ei benodi gan Dduw wedi ei amlygu i chwi trwy wirthiau a rhyfeddodau ac arwyddion a gyflawnodd Duw trwyddo ef yn eich mysg chwi, fel y gwyddoch chwi eich hunain. Yr oedd hwn wedi ei draddodi drwy fwriad penodedig a rhagwybodaeth Duw, ac fe groeshoeliasoch chwi ef trwy law estroniaid a'i ladd. Ond cyfododd Duw ef, gan ei ryddhau o wewyr angau, oherwydd nid oedd dichon i angau ei ddal yn ei afael. Ac yn adnod 37, Pan glywsant hyn, fe'i dwysbigwyd yn eu calon, a dywedasant wrth Pedr a'r apostolion eraill, Beth a wnawn ni, gyfeillion? Meddai Pedr wrthynt, Edifarhewch a bedyddier pob un ohonoch yn enw Iesu Grist, er maddeuant eich pechodau, ac fe dderbyniwch yr Ysbryd Glân yn rhodd. Oherwydd i chwi y mae rhyddewyd, ac i'ch plant, ac i bawb sy'n mhell, pob un, y bydd yr Arglwydd ein Duw yn ei alw ato.
Iawn, dros Dweud fi, Rog? Diolch, Steffan.
Diolch i ti. Gret.
Diolch Rodri am y gwahoddiad, uh, diolch Matthew am y dyllyniad. Mae'n hyfryd i weld chi gyd uh, yma heno. Nes gweld hefyd hefyd. Yn cyn mae rhaid i ni fynd ar Zoom eglwysi eraill er mwyn dal lan gyda'n gilydd hefyd. Dyna'r unig ffordd i ni'n gallu dal mewn cysylltiad. Uh, felly mae'n dda i dy weld i ac i glywed ac i weld chi uh, i gyd yn rhyd aman heno. O'n i'n siarad gyda'r Odri yn gynt yn yr wythnos, ni oedd hi'r iau di Gwyner, uh, ac yn sôn am rhyw fath o ffilm ar gyfer y noson, uh, a'r syniad oedd ddechreuadau. Uh, wythnos diwethaf, wrth gwrs, oedd uh, Sil y Pentecost, y Silgwyn, ond uh, rhyd aml nos yr wythnos yn hwyr uh, ym mhob beth. Uh, felly gawn ni ddathlu uh, Sil Pentecost heddi uh, gyda darganfod. Hanes diwrnod y Pentecost, wrth gwrs, yn gyfuniad o'r hen a'r newydd. a traddodiadol ar ffres, yn barhad o'r hyn sydd wedi bodoli ers canrifoedd, a hefyd yn ddechrau newydd. Chi'n meddwl am wyl y Pentecost yn ei hunan, gwyl y Pentecost yn hen, hen wyl Iddewig, i ddiolch am y cyneuaf, ond y Pentecost arbennig yma yn Actau 2, wel, yn, yn beth gwahanol, yn dechreuadau gwahanol. Pobl fyw, yn mynd nôl, gallech chi ddadle i Ada ac Efa, yn sicr i Abraham, ond beth sydd gyda ni ddydd y Pentecost yw dechrau newydd yng nghyfnod pobl ddiw, cyfnod yr eglwys. Felly mae'r cyfuniad yma o'r hen a'r newydd, y traddodiadol a'r ffres, rhywbeth sydd wedi bodoli ers canrif cyfoeth a rhywbeth sydd yn newydd. A chi'n meddwl am ganolbwynt neges Pedr yn sôn am berson tragwyddol, ond eto y person hwnnw wedi ymddangos yn newydd ac yn wahanol, gyda neges sydd eto yn hen ond yn newydd. Ac felly, dyna chi'r cyfuniad sydd gyda chi ar ddydd y Pentecost. A beth wy eisiau gwneud hyn, o ystyried rhai pethau o'r hanes yma sydd yn oesol, sydd yn timeless, sydd ar gyfer pob cenhedlaeth, pob diwylliant, pob oedran, pob cefndir, pob iaith, pob cenedl. Y pethau sydd yn wir across the board. a pethau sydd yn angenrheidiol mewn eglwys, pethau sydd yn ganolog i ddechreuadau. Os oes eglwys am ddechrau o'r newydd, os chi eisiau plannu dechrau eglwys, dyma hyn sydd angen. Os ych chi eisiau gweld eglwys yn para, dyma rai o'r egwyddorion eisiau neu sicrhau sydd yn ganolog. Os ni eisiau gweld dechrau diwygiad, wel dyma chi'r pethau byddwn ni'n disgwyl i, i weld yn digwydd. A'r cyfan wrth gwrs wedi arwain gan yr ysbryd glân. Uh, dyna'r peth ni'n cymryd yn ganiataol heno. Mae pob peth i ni'n ystyried heno yn deillio o waith yr ysbryd glân yng nghalon unigolion. Fe sydd yn arwen, fe sydd yn dechrau hyn i gyd. Y peth cyntaf eisiau ystyried yn yw cyfathrebu y neges, siarad a chyhoeddi. Beth yw esiampl yr apostolion fan hyn yn Actau penod 2? Beth oedd esiampl Iesu Grist cyn hynny? Siarad. O'n nhw'n cyfathrebu. Oedd gyda nhw neges i'w chyhoeddi. O'n nhw yn pregethu yn gyhoeddus ac o'n nhw'n sgyrshio yn siarad yn bersonol. Mae Duw wedi dewis i weithio trwy bobl. Nawr, mae Duw yn holl alluog a gallai fe fod wedi dewis i weithio mewn ffyrdd gwahanol. Gallai fe wedi gweithio trwy angylion, fel nath e cyn geni Iesu Grist. neu adeg atgyfodiad Iesu Grist. Gallai pob un ohono ni fod wedi dod i gredu drwy ryw ymddangosiad gan angel. Gallai fe fod wedi gweithio trwy brofiadau rhyfeddol. Ond mae Duw yn dewis gweithio trwy ei bobl. A mae hyn yn anhygoel, dwi e? Bod y Duw mawr, y Duw holl alluog, yn dewis peidio defnyddio angel neu ryw ddull rhyfeddol i gyhoeddi'r neges, ond i ddefnyddio pobl. Eich ystyried, fel chi a fi, bobl cyffredin. Gallu fe fod wedi sapo y neges mewn iddyn nhw a roi rhyw argyhoeddiad yn syth, ond na, mae'n dewis gweithio A mae angen i bobl glywed y neges hefyd. Beth sy'n digwydd yn Acte 2? Beth sy'n digwydd cyn yr hyn glywon ni yn y darlleniad? Wel, chi'n gwybod yr hanes, mae'r Ysbryd Glân yn dod ar y disgyblion, mae nhw'n cael eu llenwi ar ysbryd, a maen nhw'n mynd ac yn siarad mewn ieithoedd gwahanol. A dyw'r bobl sydd wedi casglu'n Jerusalem ddim yn deall beth sydd wedi digwydd. Ac felly maen nhw'n gofyn, beth yw ystyr hyn? A wedyn mae Pedr yn sefyll ac yn siarad ac yn esbonio. Na mor bwysig bod ni'n cofio hyn. Dyw profiad yn ei hunan ddim yn ddigon. Chi'n gallu camddeall profiadau, chi'n gallu camddeall emosiynau, chi'n gallu camddeall y pethau yma i gyd. Mangen eglurhad, mangen esboniad. Dehongliad y dorf, wrth gwrs, yw bod yr, y disgyblion wedi meddwi, yn cael profiad o ddiw, ond yn cam ddehongli'r cyfan yn y ffordd mwyaf anghywir. Ond mae Pedr felly yn sefyll ac yn esbonio Chi'n clywed weithiau, a fi'n siŵr bod y hefyn ar y maes cenhadol a wedi clywed am y math yma o beth, dwyrain canol a gogledd Africa. Chi'n clywed weithiau am bobl o gefndir Islamaidd yn cael breuddwydion, dod ar draws rhywbeth yn y, wedd, yn, y, yn y freiddoedd yma. A'n dyn nhw ddim yn deall mewn gwirionedd. Beth sy'n digwydd o fewn rhyw ddiwrnod neu ddau yn aml, yn dod ar draws cenhadwr, yn dod ar draws Cristion, sydd yn helpu nhw ddeall beth wnaethon nhw glywed. Chi'n gweld, dyw'r profiad ddim yn ddigon. Sut mae pobl yn fod credu? Sut maen nhw'n fod gosod eu ffydd yn Iesu os nad ydyn nhw'n clywed a sut maen nhw'n trwy clywed os nad oes rhywun wedi siarad a chyhoeddi. Mor weddaidd yw traed y rhai sy'n cyhoeddi newyddion da. Ac felly, y fraint sydd gyda chi a fi, a'r anrhyder sydd gyda ni, yw bod gyda ni neges i'w chyhoeddi a bod Dyw eisiau defnyddio chi. Meidrim fyna yn y banc bwyd yn cael cyfle i siarad gyda 15,000 o bobl dros gyfnod wyth mlynedd sydd yn dod i mewn. Nawr mae'r dulliau yn mynd i fod yn wahanol. Roedd dim banc bwyd i gael yng nghyfnod yr apostolion. Roedd dim WhatsApp i cael yng nghyfnod yr apostolion. Mae'r dulliau yn wahanol. Ni ar Zoom heno chi'n defnyddio YouTube yn yr eglwys yn Rhydaman, ni'n defnyddio pethau gwahanol, mae'r dulliau, mae'r ffyrdd, mae'r methods efallai'n wahanol, ond mae'r egwyddor basic yna yn sefyll. Bod Dyw eisiau ni siarad. Dwi'n siŵr bod cefnogwyr Brentford yn ddigon excited bwr yma. Fi'n siŵr bydd cefnogwyr Chelsea yn ddigon excited bore 'ma. Fi'n siŵr bod nhw gyd yn dweud wrth pawb bod nhw'n cefnogi Chelsea a Brentford. Chi wedi dod ar draws rhywun sydd wedi dyweddïo yn ddiweddar. Maen nhw'n rannu newyddion. Mae gyda nhw newyddion da. A'r peth naturiol i'w wneud pan mae gyda chi newyddion da yw i siarad ac i rannu. Ac felly yn gweld pwysigrwydd siarad, cyhoeddi, llefaru. Dyma chi batrwm Duw, mae eisiau i ni siarad. Dyma chi beth sydd angen ar bobl, achos maen nhw angen clywed y gair er mwyn gallu deall yn gywir. Angen rhywun i esbonio fel yr eunuch gyda Philip. A hefyd, dyma uh, y ffordd mae pobl yn mynd i ddod i fywyd trwy eiriau. A hefyd, pan i ni yn, wedi ein cyffroi gan y neges, pan i ni yn hunain uh, sylweddoli mor arbennig yw ynwyddion da, sbosib yn eisiau rannu yn newyddion e gyda phobl eraill. Ac felly, gai annog chi i feddwl am eich bywydau chi. Pwy yw y bobl sydd o'ch cwmpas chi? Pwy yw'r bobl falle sydd yn dod ac yn gofyn i chi, wel, beth yw ystyr hyn? Pam bod y banc bwyd fyna uh, yn Rydaman? Pam bod chi'n cwrdd ar Zoom heno yn, uh, ar nos sy'n yn lle bod mas yn mwynhau yr heilwen braf? Beth yw ystyr y ffydd grisnogol? Beth yw'r pwrpas hyn i gyd? Wel, pwy yw'r bobl felly gallwch chi rannu y neges gyda nhw? Cymydog, dylwyth neu ffrind?

gwrando, mae eisiau ateb, mae eisiau uh, sicrhau bod ni'n deall beth sydd wedi digwydd. Wel, beth yw canolbwynt neges? Nawr, gallai Pedr yn rhwydd bod wedi gorffen yn adnod 22. Os chi'n gyfarwydd â'r hanes, maen nhw'n gofyn beth sydd wedi digwydd, a'r ateb sylfaenol yw bod yr ysbryd glân wedi dod ar y bobl. yn gyflawniad o, o broffwydoliaeth yn yr Hen Testament, llyfr Joel. Nawr, galle Peder fod wedi gorffen fyna. Dyna chi yr ateb i'r cwestiwn, beth sy'n digwydd? Wel, mae'r ysbryd glân ar waith. Ond dyw Peder ddim yn hapus i orffen fyna. Yn ystod y flwyddyn ddiwetha, ni wedi bod yn edrych am symptomau o Gofid yn bobman dyn ni. Ni fod stay alert. Edrychwch os yna bobl yn peswch. Os rhywun yn peswch, byddwch yn ofalus. Os rhywun bach yn dwym, byddwch yn ofalus. Ni chwilio mas os yna symptomau, dyn ni. Ni'n gwybod beth i edrych amdano erbyn hyn. Yn fwy positif, yn fwy cadarnhaol, beth yw yr arwydd bod rhywun yn Gristion? Beth yw'r symptom positif bod rhywun yn wedi dod i gredu yn yr efengyl, bod Dyw ar waith yn ei, yn ei calonau nhw? Wel, yn syml, bod nhw'n siarad am Iesu Grist. Mae cefnogwr Abertawe yn mynd i siarad am y swans. Mae rhywun sydd wedi dyweddio yn mynd i siarad am ei dyweddi. A mae Paul fan hyn, sorry, Peder fan hyn yn awyddus i siarad am Iesu Grist. A mae'n dweud wrthyn ni am Iesu Grist, y pethau mwyaf sylfaenol. Dyma chi y gŵr o Nazareth, adnod 22. Dyma chi ddyn o gig a gnawd. Dyma chi berson o'n nhw wedi gweld gyda'i llyged. oedd yn byw go iawn. Oedd, oedd, yn, oedd, ei, oedd ei, ei cwmpas nhw. Oedd, oedd nhw'n ei nabod e. Ond nhw wedi gweld e'n gwneud y gwirthiau, nhw wedi gweld e'n cerdded o le i le, wedi clywed e. Dyma chi ddyn go iawn, gŵr. Gymaint o anogaeth i wybod fod gyda ni waredwr sydd o gig a gwaed just fel chi a fi. Fi'n siŵr bod chi wedi ffindo'r flwyddyn diwetha yn anodd. Unigrwydd, ofn, pryder, tostrwydd, tostrwydd anwyliad, a'r pethau yma'n pwysio arnoch chi. Wel, mae gyda ni weredwr sydd wedi bod yn union lle ni wedi bod. Mae e'n ddyn, wedi byw ar y ddeiar yma, Yes, yw Nazareth yw e, wedi byw mewn pentre, mewn tre ar y ddeiar yma, a wedi profi galar a phoen a gofid. Ac felly mae ar gyfer y gallu i'ch cysuro chi, neu'n deall beth chi'n mynd trwyddo, hyfryd. Ac yn fwy na hynny, am ei fod e yn un ohono ni, o gig a gwaed, Mae'n gallu achub ni. Mae'n gallu marw drosto ni. Felly mae Peder yn awyddus i atgoffa nhw, dyma chi yr un oedd yn Nazareth, dyma chi yr un chi wedi gweld a'i glywed, ond hefyd dyma chi yr un sydd yn fab Dyw, nid jyst yn ddyn, ond yn fab Duw, y Mesoea. Ond gyda ni gyfarfod awr agored uh, bod yma. Uh, Rhyw dylai gormod o hael yn y gwasanaeth hwnnw. Oedd na hofrennydd yn hedfan, hofrennydd melyn. Ac o'n i'n deall yn iawn pa fath o hofrennydd oedd e. helicopter, achos lliw yr helicopter. O'n i'n gwybod bod e'n Sea Rescue helicopter. Taso wedi bod yn hofrennydd di gyda insignia America a banner America, felly bydde Joe Biden wedi bod yn ymweld â Phont yr Awe. Mae'r clyws, chi'n gweld hofrennydd, chi'n gweld helicopter, a mae'r clyws, mae'r arwyddion yna. Iesu Grist yn cyflawni y gwirthiau yma. ac o'n nhw'n arwyddion, o'n nhw'n clues. Pwy yw y person yna? Wel, mae'n berson sydd yn cyflawni gwirthiau, mae e'n caru pobl, mae e eisiau helpu pobl, mae eisiau gwasanaethu pobl, mae gyda fe galon dros bobl. Ond yn fwy na ni, y gwirthiau yma yn brawf i fod e wedi cael ei anfon gan fyw y tad. Dyma chi Mab Duw, y Meseia, y Crist. Ac felly mae Pedr eisiau ni sylweddoli bod Iesu Grist yn fwy na'n ddyn, yn fwy na'n ŵr wedi ei eni o, o, o fam o wraig, ond i fod e hefyd yn fab Dyw, gwaredwr y byd, sydd ei waddoli, a sydd ei ufelhau, a sydd ei garu. Buodd e farw drosto ni. mae e'n mynd mlaen i ddweud pam buodd e farw. Nath rhain weld Pilate yn dedfrydu Iesu farwolaeth. Welon nhw yr iddewon, felly o'n nhw'n rhai eich hunain oedd wedi, oedd wedi mynnu bod Iesu yn marw. Ond mae Peder eisiau nhw gofio mae cynllun y Dyw oedd marwolaeth Iesu Grist. nid gref injustice oedd marwolaeth Iesu Grist, er fod e yn hynny o olwg y byd. Nid camgymeriad. Dyma chi gynllun Dyw. Wel, mae Pedr yn sylweddoli beth mae'r bobl yma angen clywed. Mae nhw angen clywed fod Iesu Grist wedi marw ar y groes oherwydd cynllun Dyw y Tad a'i gynllun ef. oherwydd trwy ei farwolaeth bydden ni'n cael maddeuant pechodau. Dyma chi'r peth mwyaf pwysig. Dyma chi digwyddiad pwysica hanes y byd. Marwolaeth Iesu. Can a fenaid yn y gwaed. Bod ni'n cael ein puro, bod ni'n cael ein golchi, bod ni'n cael maddeuant trwy waed Iesu Grist. A dyma chi beth mae Pedr yn canolbwyntio. ac felly pan ni'n meddwl am y neges yn eisiau siarad gyda phobl, beth ni eisiau dweud, beth yw y neges ni eisiau cyfathrebu? Edrychwch ar Iesu Grist. Dyma chi ddyn sydd yn deall chi. Dyma chi ddyn sydd yn gallu cyd yn deimlo chi. Dyma chi fab dew sydd wedi ei anfon i'ch achub chi, i roi bywyd trygwyddol, i roi maddeuant pechowdau trwy ei farwolaeth ar y groes. ond yn fwy na ne, falle yn hoff adnod i, yn sicr yn llyfr yr acte, nid oedd dichwan i angau ddal gafael arno. Doedd yr marwolaeth yma ddim yn gallu dal gafael ar Iesu Grist. Nath e goncro'r y beth. Oedd y bedd yn wag, yn ogoneddus wag. Iesu wedi atgyfodi. Mae e'n waredwr sydd yn fyw. Ac felly pwy yw Iesu Grist? Dyma chi'r gŵr a ane danwyd i i fair. Dyma chi fab Dyw. Dyma chi'r holl alluog, y gwaredwr, yn marw ar y groes dros ein pechodau, sydd nawr yn fyw. A dyna chi ganolbwynt y neges. Pan chi'n meddwl am ein ffrindiau, pan chi'n meddwl am eich cymdogion, pan chi'n meddwl am weddio am gyfleoedd i rannu'r efengyl, beth sydd angen i ni wybod? Beth yw'r canolbwynt y neges? Beth yw'r peth mwyaf sylfaenol? Wel, dyma fe, person Iesu Grist, y Dyw ddyn. yn ymarw ar y groes dros ein pechyduriaid, dros ein pechodau ni, a sydd bellach yn bellach yn fyw yn y nefoedd. Trwy Iesu mae yna faddeuant pechodau. Trwy Iesu mae yna heddwch, a mae pawb eisiau heddwch heddi. Trwy Iesu mae yna lywinydd, mae yna hapusrwydd, mae yna bwrpas, a mae yna obaith am heddiw ac am fori. Nawr, mae'r dull yn mynd i newid, a mae'r cyd-destun yn mynd i newid, mae'r context yn mynd i newid, mae'r diwylliant yn newid. Bydd pethau eraill fydd angen i ni ddweud hefyd, mae yna heriau yn erbyn y ffydd a mae angen i ni ddelio gyda'r inni. Bydd cwestiynau gyda phobl a bydd yna bethau sy'n eraill sydd wrth gwrs angen i ni ddweud. Ond dyma canolbwynt y neges. Person Iesu Grist, y Duw ddyn Emmanuel, mab Duw, yn marw drosto ni, dros ein pechodau ni, a bellach yn fyw yn y nefoedd. Hyfryd. A wedyn y trydydd peth yw yr ymateb i'r neges. Nawr fel pregethwr, mae yna rai cwestiynau fi'n dwlu clywed ar ddiwedd pregeth. A dyma'r un cwestiwn fi'n credu bydde pob pregethwr yn dymuno glywed, adnod 37. Beth wnewn ni felly, gyfeillion? Ar ôl i Peder bregethu, y pobl yn gofyn, oce, okay, beth ni fod wneud nesaf? Mae'r neges mor ryfeddol, mae'r neges mor dda, beth yw y camau nesaf? weithiau mae pobl yn dod ardo chi a peth cyntaf maen nhw'n trafod yw, ie, yeah, Brentford a Swans. Ond pan mae pobl yn dod, ydych chi'n gweud, rhaid, sut allai gael fy achub? Sut allai gael bywyd tragwyddol? Sut gallai nabod Dyw? Ac eto, chi'n meddwl am yr hen a'r newydd. Dyma'r hen, hen hanes, dyma'r hen, hen newyddion da. Dyma'r ymateb mae pregethwyr a Christnogion wedi bod yn gweddio amdano drwy'r canrifoedd. Bod pobl yn ymateb i'r efengyl. Gweddio bod chi gyd wedi ymateb i'r efengyl. Gweddio bod chi gyd ar ryw bwynt yn eich bywydau wedi gofyn, oce, okay, sut gallai ddod yn Gristion? Sut gallai nabod Iesu Grist? Sut gallai gael fy maddau a mynd i'r nefoedd? Ni eisiau gweld pobl, nid jyst yn dweud, wel, oedd hwnna'n neis, neu oedd hwnna'n ddiddorol, ond hwnna'n greu neis o bobl. Ni eisiau gweld pobl yn gofyn y cwestiwn, sut gallai i gael bywyd tragwyddol? Sut gallai i gael heddwch a Dyw? A dyma mae rhain yn gofyn. Mae ein henuriad, yn un o'r henuriaid gyda fi fan hyn, Newsler yn dweud taw'r wyrth fwyaf yn y byd yw bod neges yn mynd o'r pen i'r galon. Dwi ddim yn ddigon gael y cyfan yn y pen, mae angen credu yn y galon. A dyma beth mae Pedr yn dweud, yr ateb i'r cwestiwn beth ddylai wneud, mae gyda ni'r ateb yn glir, edfarhewch. a bydyddiaeth pob un ohonoch chi yn enw Iesu Grist. Er maddeuant eich pechodau, ac fe dderbyniwch yr ysbryd glân yn yr oedd. Yr hen a'r newydd. Dyma'r hen hen neges, dyma beth yn pobau wedi cyhoeddi ers y Pentecost cyntaf, ond dyma'r neges sydd yn ffres. A dyma'r neges sydd angen i ni gyd glywed, a'r neges sydd angen i ni gyhoeddi. Hedferhewch, Trowch i ffwrdd o fywyd heb Iesu Grist, trowch at Iesu Grist. Rhowch eich ffydd ynddo ef. Sylweddolwch bod e wedi marw ar y groes dros eich pechodau, a bod chi'n gallu gael nefoedd tragwyddol ym mresenoldeb Iesu Grist wrth gredu ynddo fe. Dyngoswch i bawb bod chi yn credu wedyn, cewch eich bedyddio, cyhoeddwch i'r byd bod chi'n Gristion, ond credwch yr efengyl, credwch yn Iesu Grist. Ac felly mae gyda ni gyd yn y bôn yr un dasg a Pedr. Pedr yn sefyll o flan o leia 3,000 o bobl. Felly byddwn ni beth yn siarad i 3,000 o bobl. Ond yr un yw ein tasg ni, sef i siarad am Iesu Grist. Mab Dyw, yn ymddangos fel dyn yn marw ar y groes ac yn atgyfodi, er maddeuant pechode, er bywyd tragwyddol, a phawb yn credu yn derbyn yr Ysbryd Glân. Mae e'n hen hanes, ond eto mae'n hanes sydd yn rhoi bywyd ffresh a newydd heddi ac yfory A dyma'r hanes fydd yn bywhau eglwysi ac yn bywhau unigolion tan bo ni gyd yn y nefoedd. Ac felly, dau gwestiwn. Cwestiwn cynta, ydych chi wedi ymateb i'r neges eich hunan? Ydych chi wedi troi at Iesu Grist am faddeuant pechodau? Os ych chi wedi, yr ail gwestiwn, a wnewch chi rannu y neges gydag eraill, gyda'ch ffrindiau, gyda'ch cymdogion, A wnewch chi annog nhw hefyd i edrych ar Iesu Grist. Newn ni weddio. Dywedodd yn ei dro at Dduw mewn gweddi. Ein tan nefol, ni'n diolch i ti uh, am y newyddion da. Diolch i ti am diwrnod rhyfeddol yma, diwrnod Pentecost. Yr ysbryd lan y cael ei anfon i'r byd, gyda grym ac awdurdod, Diolch i ti Arglwydd ein bod ni yn brawf o waith yr Ysbryd Glân. Um, a rwydd bod yr Ysbryd Glân wedi ei anfon i'r holl fyd, bod yr efengyl wedi dod i Gymru, i Marseille, i Ogledd Africa, i'r i ddwyn ar Ewrop. Diolch ti Arglwydd bod yr holl fyd erbyn hyn yn cael clywed am Iesu Grist. a gad oedd yn gofyn am ein ffrindiau ac am ein anwyliaid ni, a bydden nhw yn dod i'r pwynt yna lle bydden nhw'n gofyn beth yw ystyr hyn, a beth ddylwn ni wneud, a bydde ti'n ein harwen ni i sôn am Iesu Grist fel y gweredwr byw. Diolch ti fod gyda ni efengyl sydd yn newid bywydau, sydd yn rhoi bywyd newydd, llawn gobeith a thragwyddo. Gwna ni'n hyderus yn yr Efengyl, a helpa ni i siarad yn glir ac yn ffyddlon, er gogoniant i ti. Amen. Amen.
Amen. Diolch yn fawr i ti. Stefan, diolch yn fawr iawn. Ni am uh, gloi uh, ein oedfa gyntaf darganfod uh, fel hyn heno gydag uh, Emyn gorffennwyd y Meseia Rhoes

Dyna ni, ac uh, ni dod i ddiwedd yr oedfa heno. Um, yn gobeith yw cael yr oedfa eto ar uh, Zoom, um, ac uh, fydd hynny mis nesa, 27 o Fehefin, felly newch nodyn o'r dyddiad hynny, 27 o Fehefin, yn ni gyfarfod eto uh, fel hyn. Yn ni gloi gyda'r uh, adnodau ffantastig yma o galarnad sy'n sôn am y dechrau newydd ni'n cael uh, trwy'r arglwydd Iesu. Mae cariad ffyddlon yr arglwydd yn ddiddiwedd, a'i garedigrwydd e yn para am byth. Mae nhw'n dod yn newydd bob bore. Arglwydd, rwy ti mor anhygoel o ffyddlon. Dim ond yr arglwydd sydd gen i, meddwn ni. Felly ynddo ef dwi'n gobeithio. Amen.